U aħna, mela aħna Richmond dejjem kellna servizz fejn in-nies iċemplu. Sewwa, iċemplu għall-għajnuna, ġifieri nies mill-pubbliku. Ehm, u jekk taqbad in 30 years, 10 rolling years, pre-COVID, ġifiri any 10 years, l-average fis-sena kienu jkunu 400 to 600 callers, individual callers a year. So we used to help 400 to 600 Da minn meta bdejtu il- Minn 93 is-servizz. Sal sal sa 2020, sa 2019. Dejjem l-istess numru kien. Le, mhux dejjem l-istess numru. Jekk tagħmel jekk tagħmel Dak il-bracket iġifieri. In-numru beda jikber ma' żmien dejjem sewwa. Ġifieri kien hemm waħda mis-sena li kienet anomala ma naf għalfejn għax għamilna il-programm ta' Xara Bank. Konna għamilna programm ta' Xara Bank darba u f'temp

nies individwali. Eh. Ma na na na. Ġifir. Is-sena l-oħra, f'sena waħda. F'sena waħda. Eh, ma. ċemplu u ċett, ġifir ċett u. Ġifir, eh. għara x'qabża kien hemm. U x'inhu l-iktar ħwejjeġ li qed ikunu problematiċi, minn xi tibgħatu n-nies. Ħafna li jekk tara d-data tagħna, relational problems, Problema ta' relazzjonijiet, anzjetà, jiġifieri l-anzjetà żdiedet ħafna u n-nies tajjeb li jkunu jafu jekk inti tagħmel perijodu ta' anzjetà twil jista' jkun li mbagħad you become depressed. So xi ħaġa li n-nies li jistgħu jagħmlu li li jagħrfu s-sintomi kemm jista' jkun malajr u tmur tfittex lajn. Dik hija xi ħaġa oħra fil-mart mentali li kienet li kienet problema. Ma nafx x'inhi issa x'jgħidu ir-riċerka tajt, imma sa ngħidlek xi tipo seba' snin ilu mhm. in-nies biex ifittxu l-għajnuna kien jdumu erba' snin. Erba' snin ibatu. Erba' snin ibatu. Four to ten years. Hemm kien ovvjament minn min kien kien ifittex għajnuna qabel. Imma xi ħaġa oħra tajba li nkunu nafu hija li jekk inti tfittex għajnuna mill-ewwel il-prognosis ħafna ħjar.

il-marda timmanifesta fl-imġiba tagħna. Hmm. Dik hija l-iktar parti komplikata jena iva. nsib u stra, iva. għax eh, niftakarni eh, qed nipprova ntejjeb ir-relazzjoni tiegħi ma' moħħi, speċa kont qed nagħmel il-meditazzjoni, eh, kont qed nuża xi psychotropics tipo strattera ħabba l-ADHD u dal-affarijiet. Però minkejja li per eżempju stajt nagħmel monitoraġġ ta' naf il-fwiet, il-values tal-fwiet, mhm. nista' nagħmel monitoraġġ ta' kemm għandi zokkor fid-dem, il-kolesterol kif qiegħed, il-lipids fid-dem kif qegħdin kollox. Imma meta kont nistaqs il-psikjatra masma, jiena nista' nagħmel mhm. eh, test biex nara kemm għandi serotonin f'moħħi, kemm għandi dopamina f'moħħi, kemm Le, ma Le. Le. Allora kif kif nista' biex ara kemm kemm diffiċli Diffiċli ħafna. Biex iva. jiena irrid eh, impoġġi bil-qeda miegħek. Għandi nofsija miegħek. Ħattaw tistaqsi mistoqsijiet, jien qed niftakar eżatt kif ħassejtni dal-aħħar tliet xhur għax narak darba kull tliet xhur lilek. u minn mill-ispjega tiegħi, sa jekk jien ma nkunx artikolat, per eżempju, biżejjed, jew jekk jien għandi l-memorja ma servinix biżejjed. Umbagħad biex nimmitigali kont sibt li għadni nagħmel iżom dajeri. Iżom dajeri, toqgħod tikteb kuljum biex ta' ir-relazzjoni tiegħek Ma' moħħok kif inhi sejra. Il-psikjatri għandhom jiġifieri mhix faċli, eh? Le, mhux faċli xejn. Mhux faċli at all. U wkoll inti, I mean, inti anzi tartikola ruħek sew. Imma hemm nies li huma morda severament li. Ma jistgħux jgħidulek qed inħoss hekk. Jew qed qed xejn ma is-sintomi ma jgħiduhomlokx. Ġifieri jiena ġieli akkumpanjajt nies li il-psikjatra ngħidlu jien xi nara jien. Ftit mill-klijenti tagħna, xi nara jiena differenti jew jew u ġieli jkunu fine-tuned, ġifieri il-psikjatri tajbin, ikunu fine tune dal-persuna u, u vera jagħmlu xogħol tajjeb. Um, imma mhux faċli, mhm. vera mhux faċli, x'bad inti tittati il-mediċina skont il-, il, il, il ċaħġa li mintix ċert kif għattid ma t-ixtam il-blood test. Mela, tlaqna?